hi everyone e, ndaka, ndati ndiite vhidhiyo iyi nerurimi rwaamai wangu ndakaita vhidhiyo nerurimi swi rwaamai wangu saka ndati ndiite iri nerurimi rwaamai wangu uh, kune vari kukura vana vari kukura wanzwewo vhidhiyo iyi kana kuti kune mumwewo ari ku akakura makuri ari kukura makuriro andakaita kana kuti pane mumwewo ari kudiwo chimwe chinhu zada kukudzai kuti hapana chinoramba wakakumbira kuna mwari chekutanga ndinoti ini pandaikura pane zvinhu zviwiri zvandaisuwira kuti dai baba mwari mandipawo izvozvo ndingafari uh, ah, ndakakumbira ndaikumbira zuva nezuva ndichienda kunguva yekuenda kuchikoro ndichikura po ndakakura ndakasiyana newamwe vana uh, pandaikura kuenda grade one zvaitwa nevamwe vana vegrade one ndakanga ndisina ah, ndakanga ndakasiyana but ndakanga ndakareba kukunda vamwe ndakasiyana nevamwe wana pandaikura asi pane zvandaingoramba ndichaona mwari kuti dai baba mangu ndipowo zvinhu zviviri izvozvo baba ndingafari angave pamachristmas kungave kuenda kumaholiday ndaingokumbira eh, chandakakumbira kuna baba ndechekuti handida kukumbira kuti baba dai mandipawo uh, mota kana dai mandipawo imba yakanaka kana kuti dai mandipawo mari ah, ndakakumbira zvinhu two kuna samatenga dai baba mandipawo bhutsu dzinondikwana nditambo sport yangu ndingawe munhu anofara pasi rese eh, ndo zvandaikiramba ndichikumbira kuna baba mwari wakazondipindura wakandipa bhutsu dziye dzandaida wakakura neni ndichitamba basketball uh, taitamba vamwe waitamba basketball ne wakapfeka bhutsuwo dzakanaka ah, dzebasketball aiti matrainers ini ndaipfeka famashu ndichitamba nefamashu and eh, tsoka uh, dzangu dzakanga dzine uh, ndaipfeka bhutsu diki nekuti ndakanga ndisina bhutsu yaindikwana kuenda kuchikoro ndaita conzi dzedze dzaipisa kana wakakumbokura wakapfeka bhutsu diki unoziva zvinorwadza sei kwaiuya zvinhu zvinyowani vamwe vana vachipfeka bhutsu nyowani indaisakwana nekuti tsoka yangu yakanga yakasiyana nevamwe vana saka ndaikumbira dai baba maingondipawo bhutsu inondikwana itambo sport yangu vamwe vaitamba neni basketball waitamba ini ndakatamba basketball ndaitamba nefamashu zvinhu zvinorwadza zvinorwadza kuti vamwe vari kutamba neputsu dzakanaka ini handina handikwani asi handina kuneta kuti baba dai mangondipawo putsu dzinondikwana nditambo sport yangu asi baba zvakatora nguva wakandipindura ndakakwanisa kuona ndaane bhutsu dzinondikwana dzii vamwe vanoshamisika ko mukomana ari kutaura zvekuti bhutsu dzaanokwana dzakaita sei ini ndinopfeka size 20 yekumusha kuzimbabwe kunana america i21 bhutsu dzandiropfeka ndeidzi udzione moita kusaudzwa idzi this is size 20 21 american uk uh, zimbabwean size 20 ndo bhutsu dzandiropfeka idzi ndikurakidzei vamwe vangazofunge kuti ah, ko mukomana kutaura idzi ndo bhutsu dzangu idzi masize 21 21 okay zvakatonyorwa pana its asi zvokuudzwa size 21 usa america uh, uh, uk 20 zimbabwe 20 ndo masaizi ndo zvandaisuwa kuna mwari dai baba mandingondipawo bhutsu dzinondikwana baba wakandipa bhutsu dzaindikwana tapezvazve wakandipa zvandanga ndisina zvatinotora muupenyu zvatinge zvimanga manga wakandipa zvanenge ndisina kukumbira wakandipa mhuri wakandipa shamwari dzemashuwa shuwa wakandipa wakandipa maziso wakandipa wabereki wakandipa wakandipa maoko nemakumbo mahara hapana mahara asi pamusoro peizvozvo ndaisakwanisa kurara ndapiwa zvese zvindaikumbira kuna mwari ini zvese ndaanazvo nhasi uno kana ndichida kudya nhasi uno ndosarudza chokudya nguva yandinodya kana nda kuenda kupi ndinofunga kuti ndinotoziva kuti nhasi ndodya chakati ndomwa chakati asi pamusoro peizvozvo ndaisakwanisa kurara ndipo panouya mubvunzo sei ndane zvese zvandakakumbira bhutsu wondipa zvimwe zvandisina kukumbira mahara asi ini handichakwanise kurara why kwandakakura nawo nekwandakabva ndinoziva kuti izvozvi kune wana wari kumuka zuva nezuva wanomuka zuva nezuva hawazivi kuti wari kudyei hawasarudze chekudya wanongodya chero chawawana ndo kana wane laki ndine mhuri dziri kuenda kuchikoro dzisina bhutsu ndinoti kuti wari kuda aiwa zvandaiitawo inini ndinoti kuti wari kuda asi hawana tine wana vari kumuka vachichema zuva nezuva ndikuda ndinoda rubatsiro hakuna anobvunza bcause baba wakafa amai wakafa ndine waninina vari kushupika every day zuva nezuva kuti wape mhuri yavo zvekudya asi inini hapana zvandinoita mwari wakangondipa zvangu inini hawana kukwanisa kundipa zvekuti ndiyamuro wamwe sa nerimwe zuva ndakadzokera kuna baba ndakati samatenga ndinotenda nezvamakandiitira muupenyu wangu makandipa bhutsu dzandaida makandipa nezvimwe zvinokumbira iye zvino pane zvandakuda baba chindivhuriraiwo maziso mundipewo hana yakasimba ndikwanise kuyamura kwandakabva upenyu hwangu wakaitwa semunhu ari pasi pemumango kwatakakura isu kumusha tinoti tiri kuziva kuti tese tiri pasi pemumango tiri kukwira pamumango ini ndakwanisa kukwira mumango asi pane vamwe vari pasi pemimango handichakwanise kudonhedzera vari pasi nekuti ndakungo handina zvekudonhedzera asi ndiri kutoziva kuti pasi pane vamwe vari kuda mangu asi handina zvekudonhedzera sa nerimwe zuva ndakati baba chindipaiwo njere chindipaiwo chindivhurewo maziso mundipe hana yakasimba ndakamuka ndakati ndakangumuka ndakati gore rino baba ndakafonera baba wangu kumusha gore rino tiri kurima ndakarima 9 hectares dzechibage chandoda kutaura nechekuti mwari wane simba last year kwakaita drought asi chibage chese chandakaisa pasi takakohwa akuti ndikuudzei munasa kuteerera vhidhiyo taa pakati pekurima mvura yakaenda ndaisa fertilizer tasakura chipage chaiche mvura yakaenda baba vangu vakandifonera kuti mwanangu mvura yaenda akuisina mvura gore rekune drought but ndakavaudza kuti baba munhu watinaye mukuru wewakuru munhu atinaye mukuru waana kuziva zvairevei ndakadzokera kuna mwari baba ndimi makandipa pfungwa yekurima saka mvura yaenda toita sei ah, takasvika pakuti aiwa ka mvura yakanaya pfungwa dzakauya takatanga kutora mvura murwizi takatanga kuita irrigation yataiti irrigation makuriro atakaita hakuna akambozviita but kana dzinza redu rese hapana akambozviita kwatakakura ikoko hapana akambozviita kunze kwataingonzwa kuti wemamisheni warungu asi munhu atange tinaye akaita kuti zviite takakwanisa kukohwa patakakohwa chibage hapana aiziva kuti ndoda kuita sei but inini ndakanga ndine chitsidzo nasamatenga kurima kwandakaita ndechekuti chese chibage chatakakohwa chimwe ndakaendesa kune wana waye wakafirwa naamai nababa mhuri dzisina nherera ndakati ichi chibaki ngachiende ikoko chimwe ndakapa kune chembere dzedu dzisakwanise kuenda mumunda iyi istep yangu yekutanga step yechitwo nditira kuti kana uchikwanisa kuona waona vhidhiyo ichikwanisa uchifunga kuti step number two yedu yatichaita ndeyei kuita sei ondifonera uisa ime yangu pafacebook kuti tendai this time ngatidai so hazvirevi kuti uri kupi idea yako iwewe yokuti tendai this time todai todai todai zvingati yamuri kana uchiona vhidhiyo kana uchifunga kana uchiona vhidhiyo ungave uri mwana uri kuda chimwe chinhu kuna mwari please namata kuna samatenga wanokupa hapana chinoramba isu takakohwa mudrout ndakakumbira boots one ndakapiwa dzakawanda saka mwari wane simba kana uchiona vhidhiyo iyi hazvirevi kuti vanhu vari kuti chaunoda handi hachisi chinodiwa mumwe asi isusu zvatakakumbira ndozvatichapiwa namwari zvauchakumbira ndozvauchapiwa namwari kana uchifunga kuti vhidhiyo iyi ichayamura kwauri please wosiya thank you for watching video thank you bye